Oh. thumbe mawachogi eh? Yeah.
koro thumbe mawachogi an atimogi eh? but kang'iyo officially Mr. Kede gini kang'iyo ni by the way Mr. Kede is my best person pale TikTok anene v TikTok kacha Yeah.
eh, aseneno ga embo temo ga his level best ka aseneno kotemo promote upcoming wasanii Yeah, so, wa- wa- wa- promote gi. eh.
but mm. joanglo promote jajawa ajawa ne milando mm. ajawa ne ema gi promote moyawa mm. emoyawa joma go adha other other type of music eh? yeah. mopogore ga jawani to wan mana joluo wambe wigi wil ni wambe wa joluo mm. eh? joluo ni boy kama bende obedo talented gi thum mopogore ga jawa eh? wigi wil kodwa kaka an Peter Pinches by the way asebudhe thum Huh? Mm. I say both the Tom nigga more six years, huh? but unperfect way, right? Mm. But koro promotion no, it, it is not best. Huh? Yes. Agomba gomba na tina promotion maro maber. Koro the message na gomba no chopne Mr. Kede. Yeah. Ochopne Mari Nash.
Uh, ochopne VC. Yeah.
Eh, mane ma wiya wilo. VC comedian ochopne dope kid. Yeah. Eh.
Dope kid wach no donjni. Kumoro amora ma intie dope kid. Wach no donjni. All right.
Mano jagweng.
Koro anakuwa u Mr. Kende. Yeah. Eh?
Akuwa u mapita pincheze mawacho gini. Mm.

Ng'amo promote ok dang' achang nikech en e ng'amo gola piny. Yes, jo wasani ma bet kosaidho seche moko iyudo ka inbox pong' sana lakini teme cheko ni jogi gidwaro ang'o kata seche moko ng'ato osagombi iyudo ka ng'ato isemanyi for two good years to pok iyude. Item idog e Facebook koni inbox, idog e WhatsApp inbox, idog kanye inbox, kigo call busy. Koro seche moko bedo matek. Kuom mano, wasanis matindo yuaa kuom joma nyalo uplift gi, donge? To iyudo ka seche moko tek, lakini watimuru atema mondo wakony osiepewa ma koka ya. Alright guys, this is Zakalex Msingabari son of a good man. Kawuono wantiere kamoro kayo Migori County, sorry, Jeffers Inn Hotel. Wantiere kae gi upcoming msani marwa uh, kendo wadwa winjo kae ni one on one owacho nang'o. Uh, msani soda ne machiegni. Yes. Yes, yes, yes. Msani to idhi nade? Eh, adhi maber baba. Itie masawa.
I'm fine. To kare jaluo.
Ah, jaluo.
Oh. Mano kuma onyuola, nonyuola home ka. Oh, onyuoli home ka. Eh, onyuola home ka kendo kae magro mm. sorry. Okay, msani adwa ni kona jogi ni joma ni live gi. Mito nyingi en nga. Eh, nyinga en Peter Garithi. Mhm. Mm eh, mano nyinga mane ID. Oh, eh. mano nyingi mane ID. Eh. Alafu ming'eri go outside there kata mitiyo go e ngoma.

Twitter Peter Pinches. All right, all right.
Peter Pinches to the world. Yeah. Peter Pinches. Koro Peter. Mm. Oh, jo iwacho ni in musani. Yeah, an musani. Oh, in musani iwer. Eh, an musani ma ngoma. Igo thumbe aina mane? Eh,
I'm not uh, ago ngoma but koro nikech ase have no- asebedo gi knowledge mang'eny e ngoma asebudhe matin though ni I'm, a- I'm rising artist eh? Yes. Eh, but ngoma maduel ahinya en love songs eh? Mm. secular Mhm. secular love songs Eh, but gimoro kaka genge bende atime ma perfect ka ng'ama ka ng'ama go genge but en mani koro an gi knowledge mang'eny koro awuothe awuothe ni kind of music angle moka timo mm. yeah.
koro iwacho ni go genge to bongo eh, bongo mage ma kete love songs ba mm. koro kapok wadhi mabor kabisa yeah. adwa ni ilidhnwa ilidhnwa ariyo moko eh, ilidhnwa mana matin matin ilidh achiel kati chak ilidho machielo Yeah.
Memada beat na sio by the way. Dopo siepa dongi ng'eyo pilaliel. Mr. Ririeti temo tala dongi diel. Kama rolimi kikineg mana diek. Kama unipendi nasema okay. Yo, Gimibiro konya godo onge. yo. Luku na chapa kata pesa onge. to medag moro moro onge asongo mbele dok chien onge DJ yeah. yes yeah.
koro mano machiel mano mana wana ah chak ilidhna machielo ati sekete ukisikia pita pi jua sherehe warembo wote tunateka kama odede sherehe tunakwenda mateke kama ni kali tunasema joni kali ah.

Ngoma chako around uh, kan uh, gimoro class 7 Ka in e class 7. eh, but koro adhi amak gimoro ma serious kan eh, gimoro form 2 ka yeah. Mm, nyaka sani i- en in gi higa adi? sani In gi higa adi nyaka ichak thum. sani anya dhi gi gimoro 7 years around 7 8 kan yeah. Around 7 years. 7 7 8 oh manyiso ni isetieko school yeah sana setiko atimo form 4 by the last year but on mm -hmm. yeah all right all right koro ma nyiso ni isago thumbe moko achiel ariyo adek yeah asegolo thumbe nitie mana youtube okay. eh, kaka moro nitie kanyo ma perfect sana ni abebo mm. peter pinches abebo official ikanyo yes. dhoni ok en video but it is audio Mm. yeah. produced by Sean ma nyaka sani be nitiere moro madhi wuok kanyo machiegni yeah, sani bende nitie moro ma bende atimo DRX Mm. featuring Eddie Baddest embe atime ma DK Films Yes. emitimo na video eh, and we are yet to, rel- to release it Yes. eh, mamano nya bedo kiny Friday Ah, very soon yeah, very soon koro peter Nyaka nichak go thum eh, ero koro in gi 7 to 8 years. Uh, ang'eni seche ipitie changamoto moko kata mana benefits moko minyalo bed ni neno kata uh, problems. Koro nyaka sani problems mage minenoga sana e thum? Eh, thum to challenges nitiere some are normal ng'e ni gimoro kaka pesa en gima en challenge kumoro amora Yes. kata ng'ama ogo thum ok ibi winjo ka ng'ato wach lando ni an gi pesa pesa en shida kumoro amora Yes. koro so it is eh, en challenge moro ma mo en obvious eh? Yes. koro finance bro yudo ka seche moko chanda Mm. eh, Sana sana idwa dhi recording yudo ka in low but try your best ing'eyo kaka nyalo but koro ng'eni studio mondo record audio kidwa kidwaro kidwa tich maber nyaka idhi e studio maber eh? kidwa ni giri owuog ma quality nyaka idhi e studio maber koro ibro yudo ni okawo garama mang'eny Oh.
Koro manyiso ni one of them is uh, financial support moro yeah.
Eh, koro mano fi- financial issues to gi mamoko what about problems mabedo eh, kindi kigo thum jomo surroundi gi people outside there giwuoyo nade Eh, man to obvious mm. eh, ineno gima chalo kaka talent ni ok omiye ji te mm.
yes but then eh, Ineno kaka music ni en gimoro ma talent moro ma ka in go jo jopiny nya neno ni isekethori kata ilale Yes. mano e gima Iwacho ni jathum oran.
jathum oran Mm. koro kidonjo e thum ichalo ng'at moro jomoko neno ni iselale Mm. kata mani idonjo adonja e raha eh, gimoro aina Lakini in kinenori tinenori kokirando. Eh, yeah, yeah. koro Okay.
koro Manto gima iwacho ka jathum osebedo ineno ni donje ra. Yes. Koro manto bro depend kaka in ema ikawo tiji no serious eh? Yes.
Kine ngoma ing'e gima oteri kanyo. Mm. Eh, it is a passion so you should you should not misuse it. Yes. Yeah.
yeah.
To what about uh, problems gi nyiri? Un nyiri ka ok chandu problem kigo thum mago Oh, magaldens. Mm. Oh, girls are there by the way. Mm. Wapo wapo then so unafaa kuangalia vile ina relate now. You avoid them. Mm. Eh, unaangalia vile ina relate now at least uh, you don't uh, interact with them. Unajua kuna
Eh, inyalo kala kala to ujarera. Kala kala. Yes. Oh, ata record shati. Mm, mia wach. Eh, koro ing'eyo ma kaka irelate gi nyie Oh. ya nitie ing'eni kaka onyako sani bedo vixen na e video Yes. mano ok ohulo ni koro ajapapa ero nyiri ya. en mani adhi kode go kode tich eh? mm. e, mano business ma kwasetieko business no to wamosora amosa mm. watiekore so, umosoru nade mosruok ng'eny nitie mesruok moro ma dwaro room mm. to mosruok ng'eny eh? koro in mosruogi ni en mane Uh, mosruok mana marai moro inyago ne nyawadu sime kata kusetieko kacha kapo ni chak iromo kode yes. pok iromo kode kaka sori town ka mm. gone hai mana kamano right right kanyo uwinjo maler kabisa kik wach ni o oh, jothum ero nyiri sijui nini na nini ok en kamano nyalo bedo er ni ihero nyiri Yes, mago be nitie lakini wan msani wanie wacho maber ni ok ohero nyiri. Koro uh, what about problems kadhi gi people around you uh, ere kaka it, ere kaka giwuoyo gin mm. jo home family ok giwach ni oh Iran gik mitimogi ok wane ka dhi konyi, ionge future. Eh, by the way, kachako ngoma, Mm. an achako ngoma weche to nowuok kech achako ngoma kapod atin, kapod Mm. aja primary. Yes. Eh, koro ka- achop, primary at least, ng'e primary okisoma ahinya. Yes. Okay, yani you are, bu- you are no busy. Mm. Yudo time mang'eny ma nyalo timo go gik moko onge homework mang'eny assignment gi onge then kadonje secondary mm. secondary kacha kadhi adonje kawer weche gi obedo mang'eny ni mara wo kucho kagariti ne mm. bro we school eh, eh, okobi yudo grade maber after form 4 level yes so koro mago to an ok discourage ah. yeah. an mago nok discourage ah, by the kata ka nene e skul ne pod agolagola ngoma acreate tu ngoma adhi e studio weche mawachore to wachore an ema ang'iyo kaka av- am- assume Mm. an ema ang'iyo kaka assume kata gige skul ka gi jopuonjego Yes. Eh, kaluwore gi moko kaka ne wuoyo but they never discouraged me their words never discouraged me Yes. Eh, i continue pushing Alright, alright.
Ka in msani ma upcoming kamano to inenowa ka one on one kendo ibedo gi challenges abilago. Ing'iyo mana time minyalo create for your talent kendo ing'iyo 1 2 3 about school and uh, na kadhalika. Koro iyudo kaka kipango tiji maber There is no day ma ibiro yudo ka ok idhi maber. Panga panga ni sani itimo kama, sama kama itimo kama. To yore dhi maber. Iyudo ka owadwa ni uh, notemo matek. Otieko skunde, ji biro wacho ni oh, ok ibi dhi maber gi skul, sijui nini na nini. But ka iketo e mind ni Gimoro amora mitimo ipango, mpangoni ka ler to ibiro mana dhi maber. Koro kapod wadhi mbele, Peter, mm. koro what about friends? Friends mi in go i make friends machalo nade? In imako ga mana friends gi jothum kata vijende kata how do you conduct friends ni gi thumbi ni? Ah, ere kaka uchapni kodgi ka? Yeah, good question. Eh? Mm. So Eh, friends Mm. ng'eni an msani Yes.
koro ok dang' awa- ok dang' eh, awuondra ni Mm. ni koro nikech an gi unique talents maybe kaka in in eh, in in MC ni ni Yes. koro you are a MC I can't interact with you Yeah. koro onge gimoro aena no nikech sani ji konyo then eh, ok anyal relate gi jongoma wetena kenda Mm. Jongoma bro relate go though gimbe gintiere by the way. Yes. Then jongoma ok ibi yudo ka joma nigi talent mar werni mm. kuma idake ging'eny mm. eh? moloyo joma onge talent no. Joma onge talent mar werno bro yudo ka ng'eny e area midake no. Mm. Tini bro yudo kata ka in ng'at achiel ma were yeah. e plodno yeah. kata unji ariyo. Mm. Koro nyaka ing'i ma kaka i- i- i-relate gi jogo. An a-relate gi ji te, to bed ni ok iwer kata iwer. Sama ne, sama an gi jogena, an gi jogena ma bende go ngoma. Mm. By the way, atrend kata ngoma ka an gi jogen, jo, joma ok wergo, an ga na Mambo Boys nago.

Eh. I go every Sunday. I'm a Catholican. Mm. Yeah, I don't miss church services. Yeah, gimomiyo apenji penjo no ayudo ka ji mang'eny kodonje thum to mara o gineno mani ni thum en gima rach eh? ni mara jo mago thum ok gi jo moko ma ohero Nyasaye Yeah. ineno koro in iwacho ni i- idhi church maber Hey, I go to church by the way. Mm. Eh, ka gik church kacha bende jo church bong'eya maber. Eh? Yes.
Ging'ena timo ngoma. Eh.
Pok pastor kuoni ni oh, in ok wadwar i kanisa waka. Ah. Itimo gik ma Nyasaye ok dwar. In fact, mano onge. Seche moko adhi asomo nyaka verse. Yeah. Yeah. So asomo ga nyaka verse e kanisa. Mhm. Mm chieng' ma winjo ka chiew maber, yani awinja awinja gino chieng' kogik ni kinyne Sunday, Saturday gotieno awinjo ah Kinta mondo e church, adhi ayud ka ji pok okuongo e muma nikech ing'e ni kacha Mm. nitiere my age mates mang'eny eh. Yeah. Iyudo ka joma dongo ng'eny ni ok som muma. Yeah. Koro idhi kuongo to Alright, to kapod wan e problems kamano, um, what about uh, be yudo ka it is easy to access jomoko ma oseyombi matin kata jomoko moseyombi kata jomoko ma uh, idwaro ni promoti like ji abilago Be- ere kaka bedo ka idwaro access gi
Eh, kaka nya access gi mm.
mano is also a challenge Eh, promotion by the way bro yudo kitimo it is it is a bit uh, difficult tax eh? yes nikech eh, ibro yudo kigolo ibro golo thum ma legit eh? Mhm. but kigolo thum ma legit thum ok bi usore kende Yeah. baba ji mang'eny mane lo ka eh? Yeah. magolo thum mago thum maber Mm. to giwuok eh? ging'eny Yeah. mago thum types magoyo gi genge ton Mm. eh, love songs eh, e luo luo nation ka Yeah. tiyudo ka pogiwuok eh? Koro ma luwore ni promotion. Yeah. Nikech ikawo thum iketo kacha. Mhm. Thum ok olo ni kikawo i upload thum e YouTube kacha no dhi sudo. Kata ober mit manade ok obi sudo kende. Yes. E, nyaka itim promotion. Then uh, Mhm. koro en tich matek. eh. Mm. Nikech kaka dang' idhi approach Kato mari nash. Yeah. Eh? Yeah. Mari nash seche moko ionge namba ne. Eh? Tek. Seche, seche moko Though ni seche moko be giketo namba gi ka gindiko eh, channels yeah, ka ni for adverts online, eh? yes. online. Yeah. Tibro yudo ne mm -hmm. kidhi approach eh? maybe onyalo require some finance eh? yes. imiye chai moro eh? yeah. Ibro yudo ni maybe upcoming artist, ibro yudo ka mano emomiyo iwinjo ni upcoming artist eh? Mm. Seche Ing'eni moko nitie nitie upcoming artist moro maneno Mm. at least eh, en kumoro Yeah, mana yeah, upcoming eh? yeah. but nitie mapod ni ground eh? but iyudo kogo tich ma smart koro kodhi kaka ng'ato ir eh, mc moro maduong' kaka omari Hmm. E, tibiro yudo ka onge gi finance mondo omi nyieno promote ne thum. Hmm. Ah. Mane challenge maka. Alright, uh, wasani ma bet kosaidho seche moko iyudo ka inbox pong' sana lakini teme cheko ni jogi gidwaro ang'o kata seche moko ng'ato osagombi iyudo ka ng'ato isemanyi for Two good years to pok iyude. Item idog e Facebook koni inbox, idog e WhatsApp inbox, idog kanyi inbox. Kigo call busy. Koro seche moko bedo matek. Kuom mano wasanis matindo ywa kuno mu joma nyalo uplift gi donge. To yudo ka seche moko tek lakini watimuru atema mondo wakony osiepewa ma kokayagi. Ka wadhi mbele, benefits mage ma nyaka nichak thum iseneno? Eh, benefits ma nyaka nachak thum aseneno. Yes. Eh, benefits.
Benefit one mana ni enhanced, amedo enhanced talent na. Mm -hmm. Eh, amedo bedo sharp in music. Yes. Kech uh, sama time. Mm.

tinde ng'eya kata pod an piny kamano pok agi Yes. pok agi kuma dwarre but at least nying moro osebedo Yeah. Yeah.
Koro uh, kwadhi mbele en uh, Peter en uh, support mane kata 1 2 3 moko Kata en ang'o madidwar ni in case there is somebody there maneni to owil mondo osapoti en support mane minyalo dwaro mondo okonyi kata gikonyi godo joma neni outside there support mane minyalo dwaro ni gimiyi Eh,
an kaka an pod ko- pod an ng'ama pok ong'ere yes emomiyo pod atemo push mondo ang'ere manyiso ni pod an piny ok an e piny wer wer to an fine eh? yes at least by the way wer an fine ma komiya omiya jomoko Masani ni malo, aneno ka nitie jomoko man malo ma mm. makata komiyago kolabo ok nya teta. Yes. Nikech I believe on my I believe in my talent. Eh? Yeah. Eh, ang'e kuma strength ma ability na mar creation of in music, ma mm. create go music ogik. Mm. Nitie jomoko man malo makata komiyago natim go kolabo ok obi ok obi same man ni part lines ne ma bro winji mohero Mm. yeah Inyalo time at your anyalo best. timo at my best yeah. Yeah. ma kata kiwinjogi Yeah.
onge ng'a bro fwenyo ni an upcoming Yes.
koro
support wadwaro mang'eny as a upcoming artist wan leloka wayogo support mang'eny eh. Yeah. yeah. Inyalo yawnwa kata studio moro eh, ma promote to upcoming artist Mm. eh, ma promote upcoming artist Yeah.
eh, video shooting then eh, nikech ing'e ni kidhi recording Mm. kidhi recording sani kadhi recording eh, wuod fib Yeah. an ok bi ok bi winjo ahinya eh, nikech kacha ji recorde mang'eny jomadongo Yeah. an kadhi kacha gi pesa matin Adhi kata gi 5k kata 8k. eh. Mm. Ma be 8k ni onge kuma bro gole. Adhi gi 5k. Adhi gi 5k. Yes, 5k tinya yudo. Mana mano ma 5k no mana nindo ah, seche moko nindo kata oko ma dala dala ok abiye. Anindo mondo iyude. oko ndalo one week. Vietnam. Semoko dhi kata now. Yes. Koro it is a challenge. Eh? Mm. Koro ako mane kinya losnwa studio moro mi promote go upcoming artist. Mm. Yeah. Advertisement, promotion gi medias gi. Yes. Wawe uru neno ma joma ni malo. Ji nie granda ground ka mabeyo Yeah.
to jogi kia to jogi. Oh. Kaka Luo nation ka, Yeah.
akia ni Luo nation ka kia na wach nangu. Luo nation ka I don't know ng'eni gima jogi kia Mm. ni jolu- joluo keto ajawa malo. Yes.
Ajawa ajawa oket namba D, Number one.
ajawa oket namba 1.
Yes.
Ting'eni jogi wigi wil Yeah.
ni nitiere jomoko Luos mabende moko. nitie jomoko mabende ya piny Yes. eh, mabende joluo Yeah.
mabende go gengeton Yeah. mabende go bongo Yeah. mabende go afrobenga eh? mabende go gospel eh? Yes.
Eh. ah, but abit naweza acha anyalo we gospel matin but Ah, gospel iwe nango.
Embe so, ma en matho so migoyo. mago genge Yes. mago bongo Yes.
Eh, mago Afrobenga. Jogi a piny ka. Mm. Eh? Jogi jogi ok olo ni ng'ama jaluo. Eh? Mm. Ok olo ni genge ton. Genge ton ogogi okikuyu okuche kende. Yes. Genge ton ogogo mkamba kende. Ogoye gi other tribes go kende nyaka joluo go genge to yeah. koro jogi wigi wil gi other other nini gi other type of music in luo nation yeah. gi promoter jao eh? moloyo oh. thumbe mawacho gi eh? yeah. eh?
koro thumbe mawacho gi anatimo gi eh? But kang'iyo officially Mr. Kede gini, kang'iyo by the way Mr. Kede is my best person pale TikTok, anene TikTok kacha. Yeah.
Eh. Aseneno ga ambo temo ga is level best ka. Aseneno ko temo promote upcoming wasanii. Yeah, sana. wa- wa- wa- Yeah.
promote gi. Yeah.
But mm. jowanglo promote jajawa ajawa ne milando mm. ajawa ne ema gi promote moyawa mm. emoyawa joma go adha other other type of music eh? yeah. mopogore ga jawani to wan mana joluo wambe wigi wil ni wambe wa joluo mm. eh? joluo ni boy kama bende obedo talented gi thum mopogore ga jawa eh? wigi wil kodwa kaka an Peter Pinches by the way asebudhe thum Eh? Mm. Asebudho thum ni gimoro 6 years. Eh? But unperfect e way, eh? mm. but koro promotion no it, it is not best. Eh? Yes. Agomba gomba na timna promotion moro maber. Koro the message na gombo no chopne Mr. Kede. Yeah. Ochopne Mari Nash.
Uh, ochopne VC. Yeah.
Eh, mane ma wiya Visi wil go? comedy. Visi comedian ochop ne dope kid. Yeah. Eh.
Dope kid wach nodonjni. Kumoro amora ma intie dope kid. Wach nodonjni. All right. Mano jagweng'.
Koro an akwau Mr. Kende. Yeah.
Akwau ma Peter Pincheze ma wacho gini. Mm.

Ng'amo promote ok dang' achang nikech en e ng'amo gola piny. Yes, o- o- o- omako ni Eh, kama duong'. Omako na kuma duong' mano ema chalo janyuol. Yes. Eh, koro abro ng'iyo mana kaka relate kodi. Yeah. Eh, wang'iyo mana kaka wakonyre wakonyre. Yes.
Abro go maero kama. Onge noma. Ah, msani if you are outside there kendo ineno wa makare ma iwinja winja maler kendo ok- ko- ko- ko- kobedo ni igo thum Komata ni o mara ok iusiana gi jomamokogo. Uh, support kendo for ng'ama upcoming kamano mobi mobed malo kaka jomoko oritaji joma ng'eny mondo konye mondo gige kiwango modwaro kuom mano uh, ka in outside there kendo iwil mondo ikonye odwaro promotion inyalo konye e financial supports gi mondo oyud kaka onyalo golo thumbene and etc. Ka ok wadhi mabor, o- ang' ni miwa nambani mondo ng'ama winjo outside there kendo owil mar konyi ma nambani munya yudigo mar WhatsApp kata etc. Ya namba na en 01 117 44139. Wachie ne gi dholuo.
Eh, dholuo to tek. Zero Mano one- jaluo. zero one Eh, one one seven Eh. four four one three nine. eh. Peter Pinches namba no nie WhatsApp. Yeah. Eh, nitiere jok moko mopuonj kisungu to onyalo gombo mar konyi koro endo ere kaka ikonye Nono achiel achiel achiel abiriyo mm. ang'wen ang'wen uh, achiel adek ochiko Hey, eh, dholuo tek dholuo tek to wacho wacho go digits tek eh. digits dholuo tang'eyo but digits wacho go tek eh. dholuo asili be ji kia mang'eny ng'eni wang'iyo gi kiwacho digits kata school tiwacho english yeah. sana mostly wacho gi english yeah. yeah.
Alright, alright. Uh, ka pod wadhi mbele, um, ere jok moko ma achiel ariyo adek moko ma igombo tiyogo one day kata igombo ni ibed kaka gin e usani nini? Uh, so
maybe let me start with Luo Nation. Mm. Yeah, nikech ajaluo. Mm. Nikech ajaluo kumi promote ajawa ni. Eh? Kumi promote ajawa moel yes. eh, other type of music eh?
yeah. eh, koro Luo Nation ka mm. eh, joma go thum madwa chalo gi madwa rhyme koda eh, ng'ato kaka Pesi mm. eh, Apesi mnyama mkali mm. eh,

ok osungre kata oseleb yeah. en boy ma reply message ochopnegi ino kumoro amora mantiere mago jok magombo ne atigo mm. mano jok manyalo rhyme go luo ka hmm. koro ging'eny mm. eh, then kadhi ohangla maybe konyalre aungo gene mm. Aungo mano bende boy maneno ka actually Aungo is doing well in music and at this particular time. Eh? Mm. Eh, anya ram kode nikech amba ja Afro Benga, Afro Benga donjo go wange. Yes. Anya go kode manoma. Koro kanya chopo ne collabo. Yeah.
Yeah. All right, all right. Ka watieko. Yeah. Uh, inyalo kono jok ma wasani ma kaka upcoming kaka in. Inyalo konogi nang'o kata advice mane minyalo miyogi mogik ka koro watieko? Advice mane minyalo konogi, gimane minyalo konogi jok ma biro kaka in? Eh, upcoming artist, if you are upcoming artist, Yes.
eh,
music kisedonje nyaka ijituma. Yes.
Unajituma, unajituma, una push kabisa. Mm. Kata ka gi kumoro matek eh, but itemo tu itemo tu ndalo ibro gik ogik ni ibro wuok to ibro wuok kata ji ok dwar ibro wuok kata ji ok dwar to ibiro wuok koro push to your work tim tich maber Yes. yes. tim tich maber nyasaye keto mbele tiji bro dhi adhiya tiji Yeah. bro dhi adhiya kik iole tiji bro dhi adhiya be creative Oh, all right, all right. Uh, Wasanis uh, map coming mabiro outside there kineno one on one uh, o en advice momiyi gi msaniwa ma biro ni ni bed committed e tich mitimo uh, talent ni en mana in ema mondo ine ni ogik kodi kanye koro seriousness bende kimedo e gimitimo you go far Alright, uh, kwatieko mogik, um, ere wach ma dang' iwe gi joma osebet ka temo promoti uh, mafans outside there ma kata kata tek manade to wacho niya owadwa ni to ka video ni omoko e, e, e, e stu, nini uh, audio ne moro omoko e studio to bayo kata mia kata tek manade osapod go ng'eni kata mia ka ng'ato mi kata mana mbao to kanyo nyaka appreciate kendo ya yeah, inyalo kono ji abila go nang'o koro yo mokwongo An kaka upcoming artist, Yes.
challenge mar uh, konyo mar ng'ama konyi no to tek eh, tek yudo ng'ato ainano Yes.
tek tek pok ayudo ng'ano malong'o Yeah. kata jogo pok ayudo malong'o but mana ma friends moko ma seche moko neno ni ma boy na Mm. Ng'ato kaka Lucas Vela by the way anya appreciate boy no. Yes. Mm, Mano boy na wan godo wan godo gi dancers crew Sorika. Yeah. Eh, wasebedo kwa push kod dancers crew Bone Breakers Bone Breakers dance crew wan go Sorika eh, wasebedo kwa push go kod. Yes.
Eh, baya.
Ospa pota gimoro ma en go motin kata ken ma miya. Igo maero kamano kata ken ma miya dek miya ariyo.

En ojopiny by the way. Wacha jawa no. Wacha jawa no donj kabisa. Yes. Adwa ni ng'ane watch gini ma wiye ne wil. Ochak kopok ochopo kae. Yes.
Wacha jawa no. Wawe upo motra ajawa moyo. Moyo.